Avuxeni avuxeni i Hlekani ri perile na mi amukela ka Conspicuous Talents T_V home of talent and analysis under the banner of Conspicuous Media a hi tlangi na genge so loko mi nge se subscribe ni kombela mi subscribe hi ndlela yeleyo loko ku ri already se mi subscribe-ini na khensa ku va mi subscribe-ini swi vula swo tala ka mina ni le ka channel hi ndlela yeleyo so . Ku le ku nandzikeni exigazini ku le ku nandzikeni ka Vatsonga Entertainment swilo swi tshamisekile ku busy ti-album ti le ku humeni and hi le ku nyanyuriweni ti-single ti le ku humeni hi le ku nyanyuriweni ku nga swo swa kahle leswi hi swi langutelaka ka lava nga kona ka game ya Vatsonga Entertainment so lexi ni lavaka ku ya bula hi xona namuntlha it's quite simple. for munhu un'wana na un'wana loyi a yingiselaka music wa Xitsonga a nga va kha a swi tiva kumbe a swi tekela enhlokweni already so okay a hi sunguleni la at first we had Limpopo Poison consisting of Benny Mayengani, Prince Rhangani and Doctor Joe Shirimani na vo Psychology and every and everyone was there by then and then so Limpopo Poison was divided ku va na Black Poison.

hi ndlela yeleyo so lexi nga ka xi humelela i ku ti-fan ku na leti nga salela eka team Xirhemani ku na leti nga famba na Prince ku na leti nga famba na Benny okay and then by esayitini ku na ku na Mister Post ene loko sayitini ku ri na Mister Post hi ndlela yeleyo na ti-fan ta yena. so loko nkarhi wu ya wu kha wu famba Mister Post Prince Rhangani Doctor Joe Shirimani va tirha xikan'we swi komba ku se tifeme ta Prince i tifeme ta Joe Shirimani tifeme ta Joe Shirimani tifeme ta Prince tifeme ta Mister Post tifeme ta Prince tifeme ta ta Post tifeme ta ta Doctor Joe Shirimani now they are a team va tirha xikan'we then tifeme ta Benny Mayengani i tifeme ta Benny Mayengani esayitini. hi ndlela yeleyo so why ni rhanga ni vula sweswi na na ta vulavula hi mhaka ya ku um beef leyi nga koho ka music wa Xitsonga la yi between Mister Post na Benny Mayengani kusuka endzhaku a yi ri between Post na Benny Mayengani so swi endla ku Mister Post ku va ku ri yehe the only artist leyi nga capable ku hi nga teka Benny hi nga cheka Benny Mayengani on in terms of beef why ni vula so i ku hi ku ya hi scenario leyi ni nga mi nyika yona ya defend defend ta koho i i vanhu van'we hi ndlela liya so swi komba ku there is a possibility ya ku Benny Mayengani might have lost some of his fans to Tim Sherman or Tim Sherman might have lost some of the fans to Ben Maingani hi ndlela yeleyo so na swi twa ku ku na beef ya vu eh, caterpillar for example last year caterpillar erhasini bini a nge se humesa hi eh, papila ro sungula i think humese na papila ra vumbirhi bini a nge se humesa i'm not sure Benny didn't respond. Benny didn't say anything about Caterpillar ka tingoma ta yena hi ndlela liya. I lo lexi a nga xi endla I'm not even sure ku a refer-a ka caterpillar or what loko a ku mu byela kambe teng mukula wele kwini ni rivele tiko leri a nga ri mexe yena hi ndlela yeliya so some suspected ku a nga va kha a vulavula hi caterpillar okay then he didn't respond to caterpillar and then This year ku ta ku ta va na popular a ni teku popular ra vungani ni caterpillar and then ku tlhela ku va na caterpillar Mapele featuring caterpillar ka ha ri risimu leri chinghelaka Benny Mayengani however a ri chinghela Benny Mayengani direct va chinghela nsati wa Benny through Benny Mayengani. Ane? So, let's back to Mr. Post issue. Mr. Post is the only capable artist loyi a nga tshika ku Benny Mahingane head on and Benny a tlha a responda ka that beef. Why ni vula so? I ku loko mi languta pattern ya swilo swa ti-beef ku ve na ni rivele na kumbexana this other guy mi ri mani Magadaf Na yeh Zamini sweswiya na ri na Mister Post na Prince hi la ku befa Benny, Benny didn't even bother by responding to such but xitsongo lexi Mister Post a nga tshika a xi vula kumbe Prince Rhangani kumbe Doctor Joe Shirimani va nga tshikaka va xi vula is going to be a bigger issue, Benny is going to attack based on that why na because of the fact leyi ni nga mi nyika yoho ya ti-fans. It's like how they used to be and how they are today. Man Komayan, I hope it, it makes sense. So, lavan'wana a va ze ku ti dyela nkarhi hi ku rhuketela Ben Mahingana and everything because possibility ya ku Ben Mahingana a ya responda yi le hansi. The only guy that Benny can respond i Mr Post. Given the reason ya fan base cause fan base hi yo endla ku music wa munhu wu kula hi yo endla ku music wa munhu wu va sustainable so these two guys they are not just fighting swa swa va nga swi yimbelelaka tingomeni and everything they are also fighting for the fan base ku yi kula you can stop being the fan of mr post and become the fan of ben mayengani that's how it is more like chiefs and pirates